Ягъни Аллаһы Тәгаләнең мәчетләрендә, инде менә җыелдык, шунда күрешәбез. Һәм дә инде менә хәзерге мәчет, кайсында без утырабыз, бу инде бик борынгы дип әйтсәк тә була шундый мәчет һәм инде бабайларның тырышлыгы белән 1891 елны салынган. Һәм дә инде шул вакыттан бирле авылдан инде ике мәхәллә булган һәм дә шушы ике мәхәлләдә инде эшләп килә. Шушы мәчетләрдә җомга намазлары, көндәлек биш вакыт намаз инде үтәлә һәм дә шушы вакыттан инде бу мәчетләр салынган һәм бүгенге көнгә хәтлек шушы сыйфатлы ясалышы, төзелеше белән бүгенге хәтлек инде халыкка хезмәт итә. Халыкка хезмәт итә. Хәзерге вакытта инде, әлбәттә, авылда ике мәчет булу сәбәпле, инде төп вазыйфалар, көндәлек намазларыбыз таш мәчеттә үтә. Ә инде бу мәчетне без файдаланабыз шушы Гает бәйрәмнәрендә, Ураза бәйрәмендә, Корбан бәйрәмендә. Шушында инде җыелып, халык белән ике мәчеттә дә Гает бәйрәмнәре үтә. Шушы мәчетләребездә инде Гает вәгазьләрен Э, бер вагыз белән бара теге мәчеттә сөйләнгән бу э, мәчеттә дә ишетелеп һәм дә инде гает намазын икесен дә аерым итеп укыйбыз һәм дә әлхамдулилля инде аллаһ тәгаләнең бу рәхмәте шушы мәчетләребезне инде киләчәктә әлбәттә инде э, элеккеге нигә кайтып халыкны дингә кертеп мәчетләребез халыкта Әхлакый тәрбия биреп, инде халыкның әхлакый үсешен тагын да үстереп, шушындый яхшы үрнәк булып һәм дә инде шушы мәчетләребез дә, әлбәттә, менә элек булгач, инде бу мәчеткә ихтыяҗлылык зур булган һәм биш вакыт көндәлек намазда укылып торган. Һәм дә инде мәчет инде ул намаз укый торган урын гына түгел, ә мөселманнарның җыелып, көндәлек тормышында нинди мәсьәләләр туа, ул мәсьәләләрне ничек итеп чишәргә була, инде халыкларыбыз шушы мәчетләрне файдаланганнар шушындый яктан. Һәм дә инде дини белем бирү, тәрбия бирү, чөнки инде Ризаэтдин Фәхретдиннең сүзләре бар, тәрбиягә өйрәтмәү, ул тәрбиясезлеккә инде өйрәтү дигән. Һәм бүгенге көндә дә күрәбез, күп ата-аналар, Үзләренең балаларыннан зарланалар, ничек алар безнең сүзне тыңламыйлар, яисә ник алар бу кешеләргә ияреп китәләр, яисә бу кешегә ияреп китәләр, дип, әмма ләкин сүз шушыны әйтәсе килә, галимебез әйткәнчә, әгәр дә без яхшы тәрбияне бирсәк, иншаллаһ, шушы мәчетләр безгә Аллаһның йортларында, әлбәттә, ул инде бер дә эзсез калмаячак. Шушы мәчетләрдә орлык салынса, әлбәттә, аның инде практикада да күренә. Менә теге шушыннан инде унбер ел элек Бу мәчеттә менә шушы балалар укыткан идек. Мин инде менә авылыбызның рәисе Рашид Рафикович шушы чакыртып, инде монда практика вакытында ураза ае буе, бер ай буе дәресләр барды. Монда егермеләп шәкерт укыды һәм дә инде ул вакыт Найлалар кечкенә генә иде. Инде менә хәзер Аллаһның рәхмәте белән шушы авылга имам булып кайтырга туры килде. Һәм дә инде күрәбез, шушы теге вакытта укытылган балалар беренче булып җома намазларына мәчетләргә, хәзерге вакытта укуларга да беренче булып килде. Чөнки ул салынган имам, әлхәмдүлиллә, ул орлык китмәгән, югалмаган, әкренләп шушы кешенең тормышында, тормыш иткәндә иманы көчле сәбәпле, аларның инде әхлаклары да бүтән төрле, һәм дә инде теге күрәбез, инде алар авылдан башка мөхиткә, Казангамы, башка шәһәргәме, уку йортларына китсә дә, инде әти-әниләре үзләре үк әйтәләр, нәрсә дип, шушы мәчет тәрбиясен күргән балалар өчен алар безнең инде күңелләребез тыныч ди, чөнки инде алар анда барсалар да, шушы мәчет юлын эзлиләр, хәерле, яхшы тәрбияви иптәшләрне эзлиләр һәм дә шулай итеп без аларның өчен инде күңелләребез бер якка тыныч булып тора дип әйтәләр. Һәм дә шуңа күрә дә менә бу мәчетләребезнең инде киләчәктә дә иншаллаһ тулып, халык белән шушылай гөрләп, эшләп торуы, ул инде, әлбәттә, ислам диненең, мөселманнарның гыйззәтен, бөеклеген күрсәтә торган бер фактор булып тора. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә инде һәрбарчабызга да иман байлыклары биреп, тормышларыбызга бәрәкәт, ил көннәребезгә тынычлык насыйп кылып, бергәләп, инде Аллаһның барлыгын, берлеген танып, шушы мәчетләребезнең яхшы хезмәт итүен инде теләп, сорап карыйбыз, сорап калабыз. Әлбәттә, инде бу

башкалар өчен үрнәк булып торды. Һәм дә ни өчен шулай булды дигәндә, Тә'муруна бил-мә'гъруф, ди Аллаһ Тәгалә әйтә, сез, ди, яхшылыкка өндисез, ди, начарлыктан тыясыз, ди, хикмәт белән, ди. Һәм дә инде менә шунда һәрберебез дә, бөтенебез дә ниндидер бозыклыкны күрә икән, аны имам баганасыга сул калдырып түгел, ә һәрберебез дә ниндидер бер өлеш кертә икән аның бетүен, әлбәттә, ул иншаллаһ бетәчәк. Яхшылыкны өндибез икән, Күбебез, бөтенебез бергә, әлбәттә, ул инде яхшылык күбәячәк, һәм дә инде яхшылык, әлхәмдүлилләһ, ул инде кешеләр арасына өлфәт-мәхәббәт, дуслык, татулык булдырып, инде яшәүнең рәхмәтле, бәрәкәтле икәнлеген нә алып бара, иншаллаһ. Һәм дә инде киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә безләрдән риза булырлык, шушындый дөнья тормышларында хәерле, бәрәкәтле тормышларда яшәүләребез насыйп әйләсен. Һәм дә инде шушы күңелсезлекләр, түбәнлекләрдән, гөнаһлардан инде Аллаһу Тәгалә һәрберебезне чаклы саклаучы, яхшы, куәтле иманнарны безгә насыйп кылсын, иншаллаһ.